Jyst i chi cael deall ble mae'r syniad wedi dod, um, oedd iaith yn rhan o brosiect Ewropeaidd um, Listen, oedd wedi cael ei ariannu gan y gronfa Erasmus+. Plus. Um, gyda ieithoedd ar draws um, Ewrop, um, a falle, wel, mae'r ma baneri yn fan hyn yn dangos lle mae'r ieithoedd hynny, ond falle yr, y gymuned ieithyddol i ni edrych ato fwyaf ers i'r prosiect hwn i orffen yw'r gymuned yn Frislan. Um, A ni, nath ni dderbyn arian gan uh, gronfa her arfor llynedd, uh, os nad rhywun yn cyn ni, dwi'n cofio nawr. Ond um, nath ni daith cyfnewid um, gyda mudiad AFWC yn Frislan i ddysgu mwy am sut maen nhw'n wedi dyblygu cydarnod iaith ers y prosiect Listen. Um, a maen nhw wedi cael y gefnogaeth i fynd ar ôl cydarnod iaith yn gymunedol. Um, oherwydd natur um, iaith, ni, ni, ni di gorfod mynd ati yn, yn fwy masnachol ac yn gwerthu'r peth i sefydliadau. Um, mae AFO Cymru wedi bod yn ffodus iawn i gael, um, wel, maen nhw'n cael ei ariannu gan y Llywodraeth yn uniongyrchol i fod yn darparu cyrsiau cydernid iaith yn gymunedol i bobl. Maen nhw wedi trawsnewid y ffordd maen nhw'n maen nhw yn meddwl am gyda'r iaith ni, ond ffordd maen nhw'n ei weithredu fe hefyd. Felly, yym, ie, ni, di- ni wedi bod yn tryl dysgu tipyn oddi wrth nhw, a falle ar y pwynt yna, mae fe'n ddiddorol i feddwl am, wel, i fentre cymunedol, i grwpiau gwahanol ac ati, be, be mae cyda'r iaith yn gallu gynnig, a ie, be'n union, dyn ni- dyn ni'n meddwl amdano wedyn. Um, Fe ddaeth y prosiect um, lysyn gwreiddiol o'r gydnabyddiaeth bod siaradwyr ieithoedd llefrifoledig, fel y Gymraeg, fel y Ffrisieg, uh, yn cael eu dysgu sut i ymddwyn yn oddefol, um, submissive behaviour. Yym, a ma' hwn yn ymddygiad arferol, ma' rwbeth dyn ni'n cael ein dysgu. Mae'r cyd-destun, mae'r strwythure, mae'n profiadau ni oll yn ein cyflyru ni, yn dylanwadu arno ni, yn ein dysgu ni i ymddwyn yn oddefol, yy, yn ieithyddol. Yym, a w- dwi 'di cynnal cyrsiau cydnabyddiaeth gyda llwyth o sefydliadau gwahanol dros Gymru yn y dwy flynedd, tair mlynedd diwetha, a dyn ni'n gweld bod hyn yn rhywbeth sy'n gyffredin, a mae dwi'n siŵr taswn ni'n gallu cynnal gweithdy gyda'r criw sy'n yma bore yma, byddwn ni'n cael profiadau sy'n atgyfnerthu'r y rhagdybiaeth hyn, ni'r dybiaeth yma. Nawr, be mae hwn yn edrych arno, na- hynny yn edrych fel, yw rhyw fath o deipoleg driphlyg wedyn ni. Um, so, ymddygiad goddefol, dyma mae siaradwyr ieithoedd llefrif weledig yn cael eu dysgu sut i ymddwyn yn ieithyddol. Um, bod ni'n cuddio'n Cymraeg, bod ni'n troi yn hawdd o'r Gymraeg i'r iaith y fwyafrifol, y iaith ddominyddol, a bod ni'n derbyn hynny. A falle, yym, term sydd la- sydd ddim lan fan hyn ar y sleid, ond ein bod ni'n hunanaddasu. Yym, so bod ni yn dewis i ddefnyddio'r Saesneg yn anymwybodol cyn bod hyd yn oed dewis yn cael ei gynnig i ni, neu cyn bod rhaid i ni wneud dewis. Hynny yw, mae'r Saesneg yn ddewis hawdd, mae fe'n ragosodiad, dyna yw'r llif, dyna yw'r ddeinamig, mae- mae'r Saesneg yn awtomatig iawn. Nawr, ma' hwnna'n rhywbeth 'dan ni'n ymwybodol ohono, 'dan ni'n ymwybodol yym hefyd o y ddisgwrs a'r dadleuon taw y Saesneg yw'r iaith gyffredin wedyn 'ny hefyd, defnyddio'r Saesneg yw'r ffordd i gynnwys pobol. Nawr, mae lot o waith wedi digwydd wrth gwrs yn edrych ar hyn yng Nghymru ac yn edrych ar hyn mewn cymunedau sy'n dangos taw cymunedau Cymraeg eu hiaith sydd yn rhai dwyieithog ac sydd yn gweithredu yn ddwyieithog. Ond be mae hwnna'n golygu yn y pen draw yw does dim gymaint o weithgarwch uniaith yn y Gymraeg. A mae'r deinamig ieithyddol hyn yn dangos ni bod unrhyw beth sy'n digwydd yn y Saesneg yn digwydd yn uniaith yn y Saesneg. Mae deinamig dwyieithog yn atgyfnerthu'r yr ymddygiadau arferol hyn, yr, yr, yr goddefgarwch ieithyddol hyn, os hoffech chi. Felly, be mae Cadernid Iaith yn trio wneud yw i dynnu ni i'r tir canol hyn, yr ymddygiad cadarn, ymddygiad sy'n ymwybodol, yn benderfynol, yn hyderus, yn rhagweithiol. Nawr, beth sy'n ddiddorol o gynnal Cadernid Iaith yw bod ni'n gweld bod ni'n tynnu pobl o'r naill begwn i mewn i'r canol. Yym, gyda rhai unigolion, 'dan ni'n gweld rhai siaradwyr Cymraeg yn benodol, 'dan ni'n gweld bod yn medru ymddang- arddangos ymddygiad ymosodol o ran y Gymraeg, bod y Gymraeg yn gallu bod yn rhyw fath o arf yn ffordd o allgáu bobl, neu'n cael ei canfod felly, achos bod e'n rhywbeth rydyn ni'n amddiffynnol o- o- o'i gwmpas e. Dyn ni yma o hyd, dyn ni'n bendant, dyn ni'n um, byw yn y Gymraeg, mae fe'n bwnc emosiynol ac ati. Ond mae hwnna'n gallu troi yn rhywbeth ysrwg ar rhywbeth pengaled wedyn ni hefyd. So mae Cydarnod Iaith yn trelu i dynnu ni i'r tir canol hyn. Um, uh, falle un o'r pethau ni eisiau gweud o ran y sleid blaenorol hefyd, na, na fi'n ôl yn eiliad, un o'r pethau fi eisiau pwysleisio o ran y sleid hyn fan hyn yw, yw o ran ymddygiad cadarn, y, y cam neu'r term cyntaf sydd gyda ni yw bod yn ymwybodol. Um, a dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth i ni fod yn ofalus amdano hefyd, yw o edrych ar gydernediaeth fel datrysiad neu ateb neu um, silver bullet os hoffech chi. Yym, o rhai o'r petha ni'n trafod jyst cyn i ni ddechre siarad, yym, ti'n gwbod o edrych ar y Gymraeg yn gymunedol, ma' cadernid iaith gyda'r ffocws yna ar yr unigolyn a defnydd iaith yr unigolyn a hunaniaeth yr unigolyn. Yym, a ma' hwnna i siaradwyr y Cymraeg yn benaf oll. o edrych yn gymunedol, dwi'n meddwl, mae yna ddoi beth arall bod rhaid ni ystyried hefyd, a mae'r ma rhain i gyd yn plethu gyda'i gilydd, ond yn gyntaf, mae eisiau ni fod yn ystyried ymwybyddiaeth iaith fel y cam cychwynnol. Nawr, mae cadernid iaith yn adeiladu ar ymwybyddiaeth yn amlwg, ond mae ymwybyddiaeth yn holl bwysig i'r rheini sydd ddim yn siarad y Gymraeg. Mae'r ymwybyddiaeth feirniadol yna'n gam allweddol sylfaenol. fy ngam allweddol sylfaenol i siarad Cymraeg yn ogystal, ond ie, allwn ni, allwn ni edrych i, i uwchraddio hynny a chydernid yn ogystal. Y peth arall, falle rhywbeth sy'n derbyn lot o sylw hefyd, um, oherwydd y safonau a wrth feddwl am cynghorau cymunedol, yw sut ydyn ni'n gweithredu yn ddwyieithog hefyd. Beth yw'r dulliau a'r technegau o weithredu'n ddwyieithog o fewn grŵp sydd wedi cael ei gyfansoddi, grŵp sydd â swyddogion sydd â phwyllgor ac ati. Yy, wn i gweld sylw yn y sgwrs fyna o ran prinder cyfieithwyr cymunedol ac ati. Um, so, falle bod yna bod yna bod yna bod yna dri beth i ystyried fan hyn, yr ymwybyddiaeth feirniadol, y cadernid iaith, ond wedyn ni y y gweithredu hefyd. Um, ma', ma' pob un o rheini'n bwysig, ond ie, da ni ddim yn gallu disgwyl i Cadern dy fod yn ateb pob un o'r, o'r heriau yna. Um, nawr, un o'r pethau dyn ni'n gweld uh, trwy'r amser, uh, llwyth o gymunedau, mae fe dyfod pwy chi'n siarad gyda wrth gwrs, ond ti'n meddwl, hen am adrodd yna, ond nobody speaks Welsh around here. Um, dyn ni ddim yn clywed y Gymraeg yn ein cymunedau ni. pa syndod, achos mae'r Gymraeg yy yn iaith leiafrifoledig sy'n golygu bod iaith yn rhywbeth sydd wedi cael ei ddefnyddio i wahanu pobl. Felly be mae cydiadnod iaith yn trio wneud yw i drawsnewid hwnna a bod iaith yn rhywbeth dyn ni'n gallu uno o'i gwmpas yn hytrach na rhywbeth sy'n ein gwahanu ni. So pryd mae rhywun yn gweud 'nobody speaks Welsh round here' dyw dyw hynny'n amlwg ddim yn wir, ond mae fe'n wir am eu profiad nhw hyd yma. Mae cydiadnod iaith yn cynnig ffordd i ni ateb hyn. Yym, maddeuwch 'da fi, dwi dwi dwi yn mynd i yym i'ch drysu chi nawr, achos dwi'n mynd i ddangos i chi pa mor bwerus yw'r mydodded yna 'nobody speaks Welsh around here'. So un o'r ymarferion 'dan ni'n neud yn yr yy gweithdai yw i edrych ar yym senario ffuglenol hyn o o o Gwales a Bryn Gwyn. Nawr, mae yng Ngwales y Bryn Gwyn, mae yna ma ddwy iaith, mae'r Gwaleseg a mae'r Bryn Gwyneg. Nawr, mae 75 o cant o'r boblogaeth yn siarad Gwaleseg, ond hwn yw'r poblogaeth ddwyieithog, so maen nhw'n siarad dwy iaith. Wedyn, cwarter y boblogaeth yn siarad Bryn Gwyneg, a Bryn Gwyneg yn unig. Nawr, mae hyn yn wahanol i sefyllfa Cymru felly, nag yw e? Achos yng Nghymru, y lleiafrif sy'n ddwyieithog. Fan hyn, y mwyafrif sy'n ddwyieithog, gweleseg. Um, ond os ydych chi'n neud y maths ar yr ymwneud cymdeithasol potensial, um, be mae hwn dangos i chi yw bod uh, y garfan uniaith yn meddu ar lot fwy o rym na'r boblogaeth ddwyieithog. So er bod 75 y cant o'r boblogaeth yn ddwyieith, yn ddwyieithog, wrth bod ni'n edrych ar yr ymwneud cymdeithasol, be dyn ni'n gweld yw taw y Bryngwyneg yw'r brif iaith. So be mae hwn yn dangos ni yw lle mae yna'r yr un mewn pedwar yna o'r siaradwyr Bryngwyneg mewn ymwneud cymdeithasol, mae'r iaith yn troi i'r Fryngwyneg, achos dyna sy'n digwydd rhwng mewn sgwrs ddwyieithog wrth gwrs. So er bod tri chwarter o'r siaradwyr yn medru siarad Gwaleseg, dim ond 36 y cant o'r ymwneud cymdeithasol potensial sydd gyda nhw ymysg y grŵp. Nawr, mae hwnna gyda tri chwarter y siaradwyr ddwyieithog. Felly meddwl, meddyliwch am y Gymraeg, lle tua pumed, 30 y cant o'r boblogaeth sy'n medru'r Gymraeg. Dyna pam mae pobl yn gweud nobody speaks Welsh around here. achos y ddeinamig gymdeithasol hyn, achos y mwya o bobl dyn ni'n tynnu ynghyd, y lleia yw'r ymwneud potensial cymdeithasol trwy gyfrwng yr iaith yna. Nawr, hwnna sy'n golygu wedyn ni bod y Gymraeg yn cael ei weld fel rhywbeth ynysig, fel rhywbeth amddiffynnol, achos mae rhaid i ni gael peioedd Cymraeg neu gofodau neu digwyddiadau Cymraeg eu hiaith yn benodol er mwyn ymddiffyn rhag y deinamig gymdeithasol hyn. ond nawr hwnna sydd hefyd wedyn ni'n allgáu pobl sy sydd am glywed y Gymraeg ond sy sy ddim yn ymwneud â'r â'r pei oedden ni. Nawr ma llun bach o'r estron yn fan hyn achos tase'r estron yn glanio yy yn fan hyn yy gwe bod e'n glanio yn yy yy yr ymwneud cymdeithasol lle ma pawb yna y pedwar o'r o'r unigolion hyn. Byddwn nhw ddim yn gwybod bod y gweleseg yn bodoli, bod tri o'r pedwar o'r siaradwyr hyn yn ddwyieithog, a bydd yr estron yn gweud 'nobody speaks gweleseg around here', ond dyw hynny yn amlwg ddim yn wir. Nawr, mae Cadernid Iaith yn trwyn ati i ddatrys hyn, i dreial newid y mathemateg tu ôl i hyn os hoffech chi. Nawr, bydd rhan fwyaf o chi'n cofio, dyma pam dyn ni'n sôn am gymdeithasau neu gymunedau 70 y cant yng Nghymru hefyd, achos os mae 70 y cant o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg, mae'r maths yn golygu bod gyda chi siawns o un mewn dou, hanner a hanner, o fwrw mewn i siaradwr Cymraeg arall ar ha, yn y gymuned yna, 70 times 70. Um, nawr, Yr un o'r ffyrdd mae Cadernid Iaith yn trwm ati i ymyrryd ar y mathemateg yna wedyn ni yw i ganolbwyntio'n uniongyrchol ar ddefnydd iaith. Nawr, yn gyffredinol, gyda'r Gymraeg, dyn ni'n sôn lot gormod am hyder. Mae yna lot gormod o sôn am hyder, lot gormod o sylw'n cael ei roi i hyder. Yym, d- does 'na ddim, mewn gwirionedd, ddiffiniad ieithyddol o hyder bodoli yn y lenyddiaeth academaidd a'r ymchwil. Yym, ma' fe'n catch-all yy yn derm 'dan ni'n lot rhy hoff ohono yy mewn perthynas gyda'r Gymraeg, yym, a falle hwn yw mantes cadarned iaith yw bod ni'n mynd ati yn syth i ymyrryd ar ddefnydd iaith rhywun. os 'dyn ni'n mynnu defnyddio'r term hyder, wel, sut 'dyn ni'n gallu cynyddu hyder rhywun, ond i cynyddu i defnydd nhw. Mae rhaid i chi fentro, mae rhaid i chi brofi er mwyn i chi aeddfedu a, a, a datblygu. Ac wrth gwrs, wedyn ni, dyna canolbwyntio ar defnydd sy'n cynyddu'n yn hyfedredd ni yn y, yn y Gymraeg yn ogystal ni hefyd. Yym, ma' ma' 'na llwyth o wersi o hyn, ond na- na'i ddim myn' mewn i rheina manylder. So felly, jyst i orffen yn sydyn, a dwi'n gwbod bod o'n gyflwyniad hynod o fyr, ond yym t- dyna dyna yw natur y peth y bore 'ma wrth gwrs, ond yym nod cyndadledd iaith hwn yw nid i gynyddu y defnydd o'r Gymraeg, ond i gynyddu'r defnydd cadarn o'r Gymraeg. Felly os 'dyn ni'n meddwl am y deipoleg driphlyg yna, 'dyn ni'n trial tynnu pobl mewn i'r canol. Felly mae hynny'n allweddol o ran sut 'dyn ni'n meddwl am y gweithdai yn ogystal. Dyw e ddim yn achos o bregethu at y bobl, dyw e ddim yn achos o um, cenhadu ar ran yr iaith, o berswadio pobl bod yr iaith yn rhywbeth sy'n bwysig a sydd rhaid iddyn nhw ddefnyddio. Y syniad yw i ni gynyddu defnydd cadarn o'r Gymraeg, bod ni'n fwy ystyrlon o'r defnydd rydyn ni yn ei wneud, neu ddim yn ei wneud. Ac i fi, un o'r negeseuon mwyaf pwerus o gydarnediaeth yw beth yw'r negeseuon yna dyn ni'n rhoi i bobl eraill trwy ein defnydd iaith ni. os dyn ni'n troi i ddefnyddio'r Saesneg gyda rhywun, pa fath o neges ydyn ni'n rhoi i rhywun? Ydyn ni fel unigolyn yn gyfforddus gyda'r negeseuon yna na dyn ni'n rhoi? A dyna lle mae'r cadernid yn dod i mewn. Nid, nid y pwrpas yw i ddefnyddio'r Gymraeg trwy'r amser, bob amser, ond i feddwl, os nad ydw i'n defnyddio'r Gymraeg yn fan hyn, Beth yw goblygiadau hynny? Ydw i'n hapus gyda'r goblygiadau hynny? Ydw i'n hapus gyda'r negeseuon dw i yn cyfathrebu i bobl os dw i ddim yn defnyddio'r Gymraeg yn y gyd-destun hyn? Yym, ar hynny o beth, rhywbeth i chi fyfyrio arno yw pryd ydych chi'n newid eich defnydd iaith chi? Yym, ydych chi'n hunanaddasu, yn newid i'r Saesneg ar y cyfle cynta', yn anymwybodol. Yym, ydych chi'n dderbyn rhyw fath o arwyddion ac wedyn yn newid, neu ydych chi'n newid pryd mae rhywun yn gofyn i chi wneud? Um, ar enghraifft, um, dwi'n hoffi meddwl amdano fan hyn, yw'n ath y mab dechrau yn yr ysgol yn ôl y mis Medi am y tro cynta, bore cynta mewn mewn i ysgol cyn ath, um, ath yr athrawes wrth y drws gweud, o, bore da, Beth yw enw ti? A nath Rhys jyst edrych arni, achos o'dd e rioed 'di cwrdd â hi o'r bla'n, o'dd e yn yr ysgol am y tro cynta, o'dd jyst edrych arni'n od. So o'th hi'n droi i'r Sysneg, gweud, oh, good morning! A o'n i fel, na, na, ma' fe allu siarad Cymrag, ma'r ffaith bod e ddim wedi ateb chi, ddim yn neges i chi droi i'r Sysneg. Ond dwi'n siŵr bod sawl un ohonon ni yn euog o hynny, achos dyn ni ddim wedi meddwl am y peth o'r blaen yn ddigonol. Mae'r Saesneg yn ddewis hawdd. Os mae rhywun ddim yn deall ni, nhw'n i droi i'r Saesneg. Mae'n rhywbeth dyn ni gyd yn gwneud. Felly dyna beth ni'n treol wneud wedyn ni yn yr gweithdai, i wthio pobl lan tuag at y golau coch yna, i newid iaith os mae rhywun yn gweud dwi ddim yn deall yn hytrach na, o, nhw ddim yn deall tyfu neu beth bynnag. So, ie. Yeah. Mae ma mwy fanylion ar y sleid fan hyn, ond ie, yeah, newn ni siw bod chi'n chi, chi cael rhain, ond dyna beth ni'n sôn amdano fyna. Um, iawn, so beth yw cydernid iaith? Dyma'r ateb i'r cwestiwn nes i, nes i gynnig ar y cychwyn, o fe'n fethodoleg i gefnogi siaradwyr um, i fyfyrio ar dyblygu hunaniaeth ieithyddol gymdeithasol, bod nhw'n gyfforddus ag e, hunaniaeth ieithyddol gymdeithasol sy'n lleihau y pryder a sy'n cynyddu lles yr unigolyn wedyn ni. Um, term pwysig yn hyn oll yw um, diamadferthedd arferol, y learned helplessness, A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth i fod yn ystyried wrth i ni weithredu yn gymunedol, ble mae'r siaradwyr Cymraeg yn gymunedol, pam nad ydyn nhw'n rhan o hyn ac ati. Mae'n rhan o'r cyd-destun ieithyddol cymdeithasol ehangach, lle maen nhw wedi cael eu dysgu, yr, yr, y, mae'r di ymadferthedd yna, rhywbeth da ni wedi cael ein dysgu. Um, mae fe'n ddewis hawdd o'n ni beidio ymwneud. Um, a wedyn ni, yn amlwg, yr, yr ymarferol neu sut i addasu yn ymddygiad yn, yn gadarnhaol. So, ie, dyna'r ffordd symlaf, gobeithio, o ateb beth yw Cydernid Iaith.